nuu dacha'aniiran isaani miila barakaa Amma fi waatu jira. seennaa Waatu jira. kootta.
Waatu jira. Hmm. Akki ta'u. Hmm. Amma ani amma hangafa Ijoollee keessa maaf taatan? Eh, jaarsa bakka. Taate ijoollee Miidhaan baay'ee.
soqan. Miidhaan soqan. ah. Hadha yoo amma olumaa nasa. arge sanuma ol keessa dhaqina ol keessa dhaqina Isa malee afoo nyaalin laayi. Yoo isinii biroo nuutu mee asumaa laalaa. Wa- waa nuu godha Hubachuudhaaf jennee hin jirru.
jaalan waa nuu godha aabbo nu amma sheekkota sheekkota argaa sheekkotuma akka sheekana useeniititti laaltan sani akkasuma nummaanuu sheekkotuma sani Eh, sheekkota. kun kaloo abbaa keennaati Eh, nu waan abbaan keenna huju san gubbaa jirra yoo seennellee barakadhaa biyyi teessan haa barakattu dirreen tun haa barakattu jenna malee yoo takka wanni nu jallu hin jiru kanaafuu miilli teessan tun hin teenne tun tokko naa wajjin haadhaa barakadha seena walii galle akkanatti ambi walii galle bismillah ja'atu seena keessa nu deema homaa milkii malee homaa hin jirtu biyya keessa Zoora nu afur deema. Abbaa manaattu nama afur deema. Nu afur deema. Kun bakka diriitti kan arbaa jedhamu irra kan dalame kun.
Inni kun maal inni? Keessi. Amma keessi iddoo arbii lafa itti arbi gaafa qaraa. Bakkeen kaanii jettan santu asii. Gaaf qaraa.
Tole. Ee, Bakka ilkaan ifa jettu suntu tana. eeyye eela wal akkaasaniin achuma arbaa ardiin gad liqimsitee jennaan gubbatti ol hafe amma akka jireettis qaayidaa inni ol mul'achuu dhabillee uumatu garaa nu jira amma namni qaayidaa adda addaa xahaaraan ala ee zanni'iin wamaa wamaan seenuun ardiin gad fudhatte. Harki namaa waan gassisse waa ussissu hin taane. Akka sani ta'e iddoo kana.
Tun iddoo arbaa sani amma. Eeyyee. Amma dabalataan ka jiru. Faallaa lama.
Eeyyee. Amma dabalataan.
Dhakaan kunniin hoo maali? Kana irra kaabanii.
Awwaaloo ilas keessa hin jiru. Haaraa qabriin ka maaliiti jira? Wayita muudan maal jedhan? Atta atta jedhanii atta godhanii muudan. Oo yoo sayyoo caatiin abitti malee isinitti ni. Ibanatti maa. Yoo isin natti Ayyee. mirqaansitan. Ayyee.

Laggiin bitaa mirga yaa'u lanni kee guurate saabee hoo qaroon fedhe naman daasuu bootaa rabbiin nama dhaabee.
Akkana jedhanii muudan. Maal dalagan wayita dhufan namni kaloo tana seene maal dalaga maal jedhu.
Sirni muudaa. Korbeessa fidan, jibicha fidan, ummataaf rabbiin kadhatan, deettuu rabbiin kadhatan, manguddoo rabbiin kadhatan, sheekaa rabbiin kadhatan, loonii rabbiin kadhatan, deettuu rabbiin kadhatan. Qalma fidan sani Eh, dachee irratti gorra'uu barbaachisu jiramu Eh. namumaa sadaqaa godhu. Ay, garasi gorra'anii Lafaa jam- gorra'anii. jamaman nyaatama.
Gorraasii hoo gorraasaa sana eenyu gorra'an? Eh? Gorraasaa sani Eh. Yeroo fidan sani Eh. namni asitti jiru sadaqaa haa nyaatu jedhanii Ee fidan. marti isaa.
La- Lafti lafa kanatti gorraana jedhanii fidan. Ala akka sadaqama asuma sabbaanii abbaan rabbi nyaachise nyaata. galata ila galata isiini Eh. isii kan irraa waa argannedhani isii As fidan teennee rabbiin kadhannee milkoofne isii fidan akka- jedhanii abbaan kormallee haa fidu. Gaalallee haa fidu. Abbaan rabbi nyaachise nyaatee du'aa godhe. Sheekana Huseenin maqaa dhayaa. Eh? Maqaa dhayaa. Eh, wayta Qalu san. qalu san Eh. laal hin dhawu ah sheek Huseenii wayii qalaara rabbiif qal'aara akkas yaa allah yaa allah warri amma as dhufu kunniin hundi isaa nama salaatumo kan salaannillee keessa ma dhufa ah nama muslimaatiin ala kun dhufa eh abbaan fedhe aha namuma arge dhufa hin dhufa ka fedhe kun iddoo waganii itti nama layyaan hin taane iddoo waganii itti nama layyaan hin taane As keessatti- ka rabbi fide hin dhufa Isaanis kabajjeessaniituma akka deemu godhan. Guyyaa meeqa oola muunni kun?
In oola. Yoo dhufu hoo? Akkam tura?
In tura. Yoom- Yoom dhufee yoom dhufee Waa madda Kudha gala? shan illee gahuu danda'a, kudha lama illee gahuu danda'a, adda dhufee boris lixuu danda'a. Akka ajaa isaa rabbi fixeen, kunoo amma nu ajaa fixanne martuun gallaami. Akkuma sanfata akka taa'uu danda'u illee hin jiraata. Yaa Rabbi. Ayyee.
Kan akkanumaa itti kaltaniittan malee buuruma dhoorge malee utuu irrallee naannofne homaa hin jiran. Hayyee kanuma kaaba. Hin Kottaa seensisaa karaa. laata? Eh, Karaan hin jira.
kottaa. Hin jira, kottaa.
Rakkoon hin jiru. Utuwaallee isin waraanan rakkoon. Kuni boolli akkanumaan baheera. Akka karraa wayii. Sanii wal ilaala.
Namni yoo fedhe seenuu danda'a jechuudha. Kana nama wudu'a qabus seena. Aawu. Na'am walii galla. Nama xahaaraa qabu nama wudu'a qabus seena. Akkasi. Bakka nu amma hin baana homaa. Hayyee. Muudne.
Hayyee.
Laalle. Hayyee. Karri biraa asiinillee hin jirti. Jira ee.
Yaabba. Tuttu jira.